Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini okay ni nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela xiyimbeleri mr post mr power siku liyeza ndlovu a pfaleliwa ehandle ka gigi leyi nga ta va yi ri kona hi siku ra vukhume nkaye kwale ka n'hweti ya dzivamisoko naswona gigi leyiwani yi ta endleriwa erivaleni ra mitlangu ra giyani gigi leyiwani yi thyiwe leswaku ri a hi tivaneni A hi tekeleni enhlokweni leswaku ri xiyimbeleri Mister Post, Mister Power Sikulieza Ndlovu, tanihi loko hi vutshamo va karhi va tshama eka ngove. Leswi swi vula leswaku ve le hansi ka doroba ra Giyani, naswona loko ku endliwa gigi ya muxaka lowuwani a swi languteriwini leswaku xiyimbeleri Mister Post va nga kumeka va rhambiwa eka gigi liya, kambe a swi vanga tano. A hi Mister Post ntsena va nga kumeka va nga rhambiwi eka gigi leyiwani. swi tlhele swi patsa na vanhu lava tirhisanaka na vona vanhu va ku fana na va DJ Gift vanhu va ku fana na va Nomonde Roger hambileswi sweswiwani va nga ri ku tirhisaneni swin'we kambe i vanhu lava nga kumeka va karhi va tirhisana na xiyimbeleri Mister Post hinkwavo ka vona va kumeke va nga rhambiwi eka gigi liyani leswi hi nga tiviki leswaku ri xivangelo ku nga va ku ri yini xi nga endla leswaku ri xiyimbeleri Mister Post va nga rhambiwi eka gigi liya Kambe lexi hi nga vulaka xona i ku hi langute eka nxaxamelo lowu nga huma laha hi kuma leswaku ku na xiyimbeleri Benny Mayengani the President. Leswi tivekaka leswaku loko ze ku rhambiwa Benny Mayengani the President eka gig yo karhi, xiyimbeleri Mister Apostle va fanekele va nga rhambiwi. Hi ku ya hi leswi Benny Mayengani the President va swi vulaka, va vula leswaku loko vona va ze va rhambiwa eka gig, Swa ta vula leswaku ri loyi a nga kondzotela gig a nga ha fanelanga a rhamba xiyimbeleri Mister Post. Se hi swona hi nga vulaka leswaku ri ku nga va ku ri swona swi nga vanga leswaku ri xiyimbeleri Mister Post va kumeka va nga rhambiwi eka gig liya. Kambe hambiswiritano swi tikomba vaseketeri va xiyimbeleri Mister Post mhaka leyiwani yi nga va khomangi kahle. Se hi fiki hi vona Tshinya Vantshwa a endla nkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulo xa Facebook laha na yena a nga fika a kombisa leswaku ri u na xivilelo hi nxaxamelo lowu nga humesiwa wa swiyimbeleri leswi fanekele swi ya nyanyula ntshungu eka ntirho lowuyani
um ku na festival liya ya a hi tivaneni laha giyani stadium ya ti-nineteen eish kahle kahle a hi tivaneni leyi ku ya tivana va mani ku ya tivana va mani laha ka festival i xitokofele kumbe i yini okay ku na tinqambi laha ni vona va hlavu sikiza the gupta la i nqambi hlavu ni ngo n'wi vona la ka festival hi ri koho hina um hi nga vitiwi la ka festival ku nghena hlavu um the gupta a ya la i producer hlavu a tshami kaya na ha rhanga ni languta kahle list liya ni la ta va teka hi one by one va fala va nga laha ni va yisa matomanini emajenjeni a hi tinqambi vanhu vo tala lava nga la tinqambi i vatshinya hina hi hina hi laveka ku laha hi ti 19 ne loko no kuma hlavu a ri laha ni ya tshwisa samboko wa suka laha ku ya performa mina laha hi nga vona hlavu the gupta a fika a angula hikuva a tsala ka xiyenge xa mabulu xa facebook a kombisa leswaku ri tshinya vantshwa kahlekahle u lo rhumiwa u rhumiwe hi muhumelerisi wa yena naswona muhumelerisi wa tshinya vantshwa i DJ Gift Magigwani loyi a tirhisanaka na xiyimbeleri Mister Post. Se hi ndlela yin'wanyana Hlavu The Gupta u ringeta ku kombisa leswaku ri tshinya vantshwa ku kala a endla nkandziyiso lowuyani i ku mi kucetelo kusuka eka DJ Gift Magigwani tanihiloko na yena a nga rhambiwanga eka gigi liya. Hlavu The Gupta u fike a tsala leswi landzelaka, Luya tshinya u yo rhumiwa hi producer ya yena. producer ya tshinya ha swi tiva leswaku i DJ Gift Magigwani ivi ku ya emahlweni a tsala ku Spikos ni kombela favor u nga va viti va ri two luya un'wana u nuha inani tshinya wa hlamba ko va ku vanghana va yena no se hi marito lamawa nhlavu the gupta u le ku leriseni kumbexani ku va a kombela leswaku ri spikos loyi ku nga yena mukondloteri wa gigi a nga rhambi swiyimbeleri leswiya swimbirhi swiyimbeleri leswimbirhi ku vuriwa mani ke Kulwa, Mister Post na DJ Gift Magigwani leswaku va nga rhambiwi eka gigi liyani. Se la mi nga ta swi vona kahle leswaku ri swiyimbeleri swa ku fana na va Mister Post hi yo mhaka va nga rhambiwangi eka gigi liyani. Ku na nkucetelo lowu sukaka ka swiyimbeleri swo karhi kumbexana vanhu vo karhi leswi swi sivelaka leswaku ri Mister Post a kumeka a nga rhambiwi eka gigi liyani xikan'we na vanhu lava tirhisanaka na xiyimbeleri Mister Post.